Блогымны язырга дәвам итәм. Бүген мин шундый матур табигатькә чыктым. Кояш батуын карап торырга. Кояш шундый матур. Нинди темага уйлаган идем алып барырга һәм бу шундый кызык тема дип уйлыйм. Ә, менә буш вакытта нәрсә эшлисез? Буш вакытта нәрсә белән шөгыльләнәсез? Шул темага яздырасым килеп китте. Мәсәлән, буш вакытта мин ә, китап укырга яратам. Китап укыганда син үзеңнең баш миеңне ә, ничек дип әйтим, развиваешь, сүзлекне алырга оныттым. Үстерәсең. Һәм шул вакытта фикерләү, төс фикерләү чыганагын үстерәсең. Тагын нәрсә? Миңа булыша үземне ну, фикерләремне, көчемне әйбәт Үстерергә ул кул белән язу. Беләсезме, минем өйдә кул белән язылган дәфтәрләр бик күп, бик күп. Мин аларны бүген шкафымда әйбәтләп тиздем. Алардан картотека ясадым. Кайсылары ул язмалар минем терапияне үзләштерү, уку турында, Китапларны анализлау, видеоларны анализлау буенча язылган иде. Адекват кешеләр бик аз бездә. Һәм шул тема белән без үзебезнең баш миебезне үзләштерүгә адым ясыйбыз. Тагын нәрсә минем иң яраткан шөгыльләремдән берсе ул китапны уку болай гына түгел, аны ничек дип әйтәм, сүзне оныттым, устно Сөйләп уку. Китапны сөйләп уку һәм ул ул да баш миендәге нейроннарны активлаштыра. Миңа бу табигать, әмма мин белән инде акыл сүз әйтергә тиеш бирдем. Яры татарча сөйләшсәм дә җитә инде шул. Дип кайвакыт теге бар бит син үзеңә бренди максат куйганда ул өч категориягә бүленә. Син берәй төрле максат, мәсәлән, син аны үзләштерә аласың минимум, максимум һәм уртача, әме. Шул мин үземнең минимумны булса да эшләргә тырышам. Чөнки әгәр дә син үзеңә максимум гына эшлим дип әйтсәң, син аны эшли алмассың. Мозг сиңа аны, баш мие сиңа аны эшләргә бирмәячәк.

Ул әйбергә ну, сопротивляется, ничек дип әйтәм, сопротивляется, это значит, теләми. Мин аны үзлек, сүзлектә карачак, караячакмын ул сүзне. Һәм минем планда параллель сүзлек белән видео яздыру иде. Мин хәзер урамда, шуңа күрә ишек бар, шулай төшерәм инде. Тагын нәрсә турында әйтәсем килә. Мине үз үсешкә юнәлдерә торган шигырьләрдән берсе ул рәсем ясау һәм җыр җырлау. Әгәр дә рәсем ясаганда мин теге кайвакыт аны аның белән шөгыльләнмим, чөнки минемчә ул син рәсем ясаганда вакыт юкка юкка чыга куядыр ул вакытта һәм вакыт юкка чыкканда мин теге үземне әрли башлыйм тагын ник син вакытны юкка әрәм иттең дип инде Мин генә татыр числеше микән, бер апа татыр числеше. Тик шулай да ул да бик кирәк шөгыль. Рәсем ясау. Аннары э, урамга чыгып яңа юлларны эзләү табу әме. Ул да бик файдалы э, шөгыль. Су буенда йөрү инде ул аеруча э, яхшы хәлне, эх, как это по-русски-то я хотела сказать, әйтәсе килгәндә, кәефне күтәрә. Шулай болай икән татарча, кәефне күтәрә ул мине. Беләсезме, менә безнең хәзер 20 август һәм урамда инде көзге һава. Мин монда видеода бу җилешә кофтада, ә чынлыкта минем рюкзак, э, минем Букчада, уже кыса, минем букчада бар э, куртка, кофта, алар э, кирәк булганда мин аларны киеп куям. Бүген велосипедтә шуу турында ул ике э, теге баланс вестибулярный аппаратны развивать итә. Мин аны э, яратам велосипедтә шууны. Беләсезме, менә бу видео астында кем татарча аңлый һәм мине аңлады, нәрсә сөйләгәнемне, э, языгыз, нинди сезнең шөгылегез бар. Буш вакытта нинди шөгыль? Мин дә карыйсы килә, чөнки өйрәнәсе килә, тагын нинди шөгыльләр белән э, була шөгыльләнергә. Тавтология булды инде, ярый. Мин менә сөйлим татарча ме? Кайвакыт уйлап куям, татарча фикерләү миндә бармы? Хәзер менә минем эксперимент булды өчен татарча видео язмаларны язарга һәм аңладым нәрсә. Мин хәзер Татарча уй-фикер йөртә башладым. Димәк, син күбрәк татарча сөйләшсәң, күбрәк татарча практика булса, син күбрәк татарча уйлый да башлыйсың менә. Менә шулай. Тагын нәрсә турында әйтәсем килгән иде. Ә, мозг, баш мие. Баш мие, димәк, нәтиҗәдә минем видеода баш мие нәрсә үстерә, ул устное чтение, уку, язу, кул белән язу. Компьютерда без ияләштек инде басырга бармак белән генә, ә кул кул белән язсаң, ул теге отделы мозга ничек була баш миенең бүлекчәләр бүлекчәләрен үстерә. Һәм аннары тагын нәрсә безнең җитми ул хәзер искә төшә алмыйм да. Менә шул була инде, дуслар. Кыскасы, шулай. Хәерле уңышлы көннәр сезгә. Яз килә, яз килә.